Simba indray angamba ny harato no. Ohatra ay marina. Feh ny gorobaka tsy harato tsy manjary ty. Lavaka be mihitsy ty e. Halako maty i. Ndrii mampalahelo ity izy. Nefa tsy ny harato ihany fa reto fitaovana hafa koa toa tena lozako. Reo zao efa herinandro maro dia avela ho lasa rano miandrona eo fotsiny. Marina tsy loza be ity. Ndao ange ho jerentsika akaiky e! Ity ramatoa kely ity no antsoina hoe Moka. Toa tsy haninona ery ity izy, nefa dia mitondra ny otrikaretina tazomoka ao anatiny ao. Ny tazomoka dia tena aretin-dratsy mahafaty olona maro. Ity ramatoa Moka ity izao dia avoavo nametraka ny atodiny ao anatin'ity rano miandrony ity. Mety aminy mihitsy itony. Ry doara amin'io izao tsy mahalala akory. A! Hoe? Hoe ny moka no mitondra tazo moka. Zany? Nefa dia kaikitra ny ray aman-dreny monja ange dia efa tena ampy ampararena ao e. Raha aiza moka koa ve dia ampaninona? Tazo moka izany aretina azo rehefa danihan'ny masoandro ela loatra, indrindra moa amin'ilay andro mahamay be iny. Mahatrisaka tsy. Diso be izany hevitrao izany a! Difa izay ny herinandro, andao hozahantsika i Ramatoa Moka. Eny rankizy, tsy ho ela ianareo dia efa afaka hanaikitra amin'izay. Mangina! Iza izao mahalala hoe faritra aiza amin'ny olombelona no tena matsiro sy mora kakerina indrindra tsakany tanana? Naiza naiza mety foana. Fa ny tena fihinanana dia ireo faritra tsy mirakotra. Eto, eto a, ary eto a.

Hitantsika amin'izany ary ny fahavononan'ireto moka kely ireto. Loza mihitsy. Fa andeha aloha isika mba hijery ilay tompondakantsika iny e! Io sahady ary leky fa efa mikarakara lay. Mety tokoa izao ry leky a! Ilay tokoa dia tena maro ny olona matory ao anatiny, tsy tratry ny kaikitry ny moka, izay mitondra tazo moka. Mety! Ary tena mety! Ary tsy vitan'izany fa mbola misy fanafody mamono bibikely koa ilay ampiasaintsika io, matiny avokoa ireny bibikely manadala ao an-trano ireny. Arahabaina ianao ry Leky. Eny Tompo! Tompondakan'ny resaka fahasalamana ianao izao. Asantsika ny manampy ny mpiara-belona amintsika amin'ny resaka fahasalamana. Ireto lahy ireto dia mila paritaka faran'izay haingana eny amin'ny fokontany anio dia anio. Eny e! Koa vonona ve ianao hanao ny asanao ry Leke? Ieny tompoko! Leke efa hatramin'ny fahazazana dia efa vonona aho. Izy ity izany dia tena ilay tsara kalitao e! Mety be indrindra ho an'ireny bevohoka. Tsara kosa ko mety be aminay mianakavy kely ity. Efa anao iny e! Hay! Misaotra indrindra tompoko ô! Tsisy fisaorana e! Wawa! Salama madame! Raha mila fanampiana ianao amin'ny fanatonana an'ity ilay ity dia izaho tompondaka ara-pahasalamana sady efa nahazo fiofanana manokana amin'ny fametahana lay. Hay! Tena mahafinaritra kosa izany! Misaotra ry Leke a! Inona indray koa izao iny e? Ilay misy ody moka ry Doara, tena ilain'ny vehivavy mitondra vohoka hono tony hoy ilay mpiasan'ny fahasalamana teo, hiarovana amin'ny tazomoka ateraky ny kaikitry ny moka. Moka, moka foana. Fa maninona anareo ary amin'ny moka e? Hainandro mahatonga an'ireny? Ary inona foana koa tony e? Ah! Doara, avia amin'izay matory a! Tsy mba tory anatin'io zavatra io mihitsy aho! Zavatra mafana be io! Haiko re izany e! Fa raha ho fatin'ny moka eo ary ianao! Aoka izay resaka moka a! Eto aho natory, azo! Mama, sa hatory any amin'ny tady eny ivelany aho? Mety! Ok, tsy hihanaka. Ny zaza latsaky ny dimy taona toa anao izao mihitsy no tena mety ho faty raha tratry ny tazo moka. Ah, dia ahoana raha maty ny zandriny e? Ah, ah, tsy hisy fanahiana izany. Maharo tsara anie ity ilay ity e. Ah, ka i dada izany ahoana? Ho faty ah, izany dada? Ah, aza mieritreritra an'izany ianao anaka. Dada anie efa lehibe sady matanjaka e. Izany e? Afaka miady tsara amin'ny tazo moka izy raha tratra. Tokony mba hatory ato anaty lay ihany koa izy na dia izany aza. Mandritra izany rehetra izany dia andeha ho zahantsika kely ry moka menaka avy ato. Efa be tokoa ny fiovana ato mantsy. Ilay atody moka izay efa fohy iny no lasa zanaka moka ary miova ho moka vonon-kanaikitra rehefa avy eo. Tena efa mitondra otrikaretina mihitsy. Oh! Ny reto am-baravarankely reto ry zareo an! Ah! Jereo ty zazalahy bogosy kely ty rankizy a! Io ny reniny io koa nge zao matsiro ery e! Sakafontsika reto anie hoany e! Araho a! Atakeo amizay! Atakeo! Atakeo! Loza! Loza! Ôka aloha! Ôka aloha! Lay misy ody moka marina! Mijanona aloha mijanona a! Tsis! Ah! Ndao miverina daholo mihitsy aloha ka! Miverina, miverina! Maty tanora loatra iny! Nihena iray sahady ve rangaha tsika? Nefo isika mbola sarena daholo e a! Mama! Jereo re! Vatana tsy mirakotra. Mbola manampy antsika loatra ny alina. Andaondra rankizy a! Atakeo, atakeo! Daolo, daolo, dao rankizy a! Lasa zao! Lasa tao any! Aingana! Zay ara le izy. Ity ramatoa moka ity izany izao dia sady manaikitra no mametraka tazo moka ao amin'ny doara. Aleo asehoako anao mihitsy. Iny katsetsitry ny moka miditra ao amin'ny doara iny dia tena hitera-doza ho azy tokoa. Ohatran'ny metsara mpanarato kosa izany andro izany a! Ah. Filay harato ny lozako, faty na ratsy. Hmm. Kay kosa efa nesena vao maraina daholo ko. Eh, ty tonga dia harato vita ho azy. Tena tsara tarehy sady tsisy goaka. Tena mety ty Raikitra ty Mama, mahazo milalao ve? Ie, mahazo mandeha. Mahazo mandeha milalao ve hoe rehefa avy eo? Ie, ianao koa dia efa maika ery. Tonga sady angaha? Ary ho aiza raha misehako izany? Ndeha hanarato aho! Ndeha hanarato! Hanarato? Vitan'i Tata izany ilay harato e! Tsy mba mino an'izany aho! Tsy mba ny an'ny Ray ny marina mafy! Tena tsy! Asaintsika mividy iray hafa iny! Ka tsy ho betin'i Tata? Aa! Tsy misy an'izany! Tsy maintsy mividy izy. Zay marina, tsy maintsy mividy. Tsy maintsy. Roa herinandro aty aoriana isika izao, mahatsiaro ho tsy salama Doara. Ohatran'ny tena tsapitra ange nareo izany e! Mamy! Tena ohatran'ny nasiany gripa kely etsy ah! Tena marary ianao. Ay, Wardoara, fa maninona ianao e? Ay, mafana ange ianao e. Sao dia mba tazomoka, Ardoara. Tena tsy salama io. Mila manantona tobim-pahasalamana isika dia manao fitiliana tazomoka. Ah, tsy tsy maninona io e. Tsy tsy koaka kely fotsiny io e. Mila maka aina kely fotsiny io dia milamina. Ay, ry lanitro. Ary mangovitra koa nge ianao izany e! Marika famantarana ny tazomoka izany! Tsy maintsy mandeha manao fitiliana malaky tsika marina e! Tsy tazomoka io a! Gripa kely fotsiny io, afaka ho azy io a! Doara! Doara! Doara! Maninona ianao? Ah! Ah! Afaka fotoana fohy tany amin'ny toeram-pitsaboana. Aza matahotra ry Doara fa efa teny dokotera. Raha ny valin'ny fitiliana ato dia tena tazomoka tokoa io an! Aiza? Za ya Rawa. Mila mihinana an'ireto fanafody ireto isan'andro izy mandritry ny telo andro. Telo andro? Araho-maso sao tsy tapitra tsara akory izy rehetra an! Sao vao mahatsiaro salama kely dia ajanony. Tsy maty ny otrikaretina na tsy laniny daholo ireo. Zay an! Eny dokotera! Mbola omena fanafody sahaza anao koa ianao, hiarovana anao amin'ny tazomoka, fa raha ianao mitondra vohoka io sanatria tratry ny io dia tena loza be mihitsy. Mila omena fanafody sahaza rehefa mandalo ny safoiny, dia ho hita eo indray. Mandalo ianao an! Ao! Ho avy aho! Ndry, ty kosa kay doharako efa mba tsaratsara ery izy izany. Dohara, ny fanafodinao sao adino indray. Tsy mila an'iny intsony aka. Ka ny dokotera efa nanavatra an'iny. Fa tsy mazava aminao ve izany e? Efa sitrana a! Tao ary ko ha! Oh! Manao hadisoana goavana indray ingahy Doara izany, tsy mbola lany akory ny fanafody rehetra dia najanony ny fitsaboana tazomoka. Ah! Inona koa? Hadisoana be ny anao! Ho faty ny hafarahanao! Tsy mety mihitsy ny ataonao an! Barena ianao! Loza! Tonga dia nafana be indray izy androany maraina. Mahatahotra sao tazomoka ko. Vao efa taona monja mantsy. Tsara aloha fa tonga anao mialohan'ny efatra amby roapolo ora izy e! Ho ataontsika ny fitiliana a! Raha toa ka tazomoka io, atao ara-dalàna ny fanafody dia ho sitrana malaky izy. Misaotra indrindra dokotera! Misaotra be dia be! Ary toa mbola tsy sitrana foana koa Doara e! Eny ekeko, tsy an'i Daperiny daholo ny fanafody tazomokany ange e! Sa tsy izany moa ry Doara? Ay! Azony avy tamin'ny moka io, izy tsy mety matory an'atilay. Ay! Neny akoho ary ange no namboaran'ilay vadin-tranona koa lehilahy e! Tsy tena makamo mihitsy. Vao nasaiko nividy indraindray androany. Hehe! Sao dia mila fanampiana manokana ny fanatonana lay? Ie! Tena ilaiko mihitsy. Leka ny tompondaka amin'ny resaka fahasalamana, afaka manoro ny fanaovana azy. Za koa mba te ho tompondaka amin'ny resaka fahasalamana. Koa. Tena tsara, afaka mianatra ny fanatonana lay koa ianao, ary afaka mifanampy aminay manala ny rano miandrona fanatodizan'ny moka. Afaka manentana ny tsirairay ihany koa ianao hoe manatòna dokotera atao fitiliana tazimoka raha vao mafana hoditra. Tena nahomby tokoa ny ezaka natao teto Ankizo. Hita fa nihatsara tokoa ny resaka ady amin'ny tazimoka. Arahabaina manokana ianareo ry tompondakan'ny resaka fahasalamana, nataonareo leo monina mihitsy ny moka teto an-tanàna. Vonona hatrany ianareo? Lasa fa e! Tsy any latsaiky io! Vonona foana e! Vonona foana e! Fa i Ramatoa Moka kosa tsy nahita rirany intsony an! Lay! Lay atsy, lay aroa! Lasa manao lay misy ody moka daholo ny eto! Shii! Mila miala eto amin'ity tanàna ity tsika e! Ndao andeha! Tsy ny fidanihana masoandro velively no ahazoana ny tazo moka fa ny kaikitry ny moka. Ny lay misy ody moka dia tsy natao hanaovana zavatra hafa akory fa tena natao hiarovan-tena amin'ny ady atao amin'ny tazo moka. Tsara kokoa ny matory anaty lay na mafana na mangatsiaka ny andro. Raha misy mampiahy ahy dia manatona avy hatrany ny toeram-pitsaboana, fadio ny manao dokotera tena. Ndrii! Mba afaka matory am-pilaminana ery ny mponina teto Ankizo noho ny farany. Isaorana ny ezaky ny tsirairay teo amin'ny fampiasana an'ilay misy ody moka, indrindra fa ireto tompon-daka kelintsika ireto. Tafandrimandry ary ô! Tonga ny ora ilazana vaovao.